hello hello good evening baabi a wɔ biara fa bàtchɔ driver yi ni anwumire me ne wobɛdi nkɔmmɔ kakraa bi Already no wonim me YouTube channel no Eben Love one Eben Love one wokɔ Facebook nso so a yɛfrɛ me Jah Love Eben Jah Love Eben ɛna YouTube wei a meyi so yɛfrɛ no Eben Tech Eben Tech nea nti a mefrɛ no Eben Tech ne sɛ phone so nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛ a nka yɛbɛtumi de ayɛ adwuma a ɛbɛboa yɛ paa ma yɛ nneɛma ayɛ easy but yennim ho asɛm nti no ama aduru phone no so kwa, yenhu deɛ kwan a yɛfa so control no. Ɛna bibinom wohwɛ a phone no akɔyɛ Facebook, WhatsApp ɛne YouTube nko ara na yɛhwɛ, yɛntumi mfa nyɛ ade foforɔ biara nka ho. But phone so yɛ a nka nneɛma bebree wɔ so a Yebetumi ayi so de ahwɛ ayɛ nneɛma foforo ama nneɛma mu ayɛ easy ama yɛn. Enti no, nnɛ wohu sɛ meba YouTube a, na kyerɛ sɛ merekyerɛkyerɛ nneɛma bi a ɛwɔ phone so a, nyɛ ne nyinaa na metumi akyerɛ wo, but bi wɔ hɔ a, yɛ a ebetumi aboa wo paa no, na makyerɛ wo ho asɛm na wo nso woahu. Nti nnɛ me ne wo bɛsua kwan a ɛfa so a yɛbie YouTube. Obi wɔ hɔ a wakasa Facebook saa ɔnim kwan a ɛfa so bie YouTube. Ebi nso so a na anka ɔtim bie YouTube a, nka nsɛm bi a ɔto de gu eh, Facebook hɔ no ɔde to YouTube a, nka ɛbɛkɔ akyiri anaasɛ obenya so mfasoɔ. Nti nnɛ mebɛkyerɛ kwan a ɛfa so a yɛbie YouTube. Very simple paa. Ɛnyɛ adeɛ bi a ɛyɛ den koraa. Yɛn yɛn start yɛhwɛ a obiara yusu whatsapp anaasɛ facebook eh, youtube ɛwɔ ne phone so wɔ youtube application no ɛwɔ phone so me me deɛ ne ɛda ha yi me deɛ ne ɛda ha yi wɔn sɛ wosɔ phone so ebi da so a ɛyɛ kɔkɔɔ se ya nti ɛno ara na yɛbɛyi yusu a yɛde bɛbie yɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn yɛ yɛn ankasa yɛ channel ɛbɛma no ayɛ yie ɛno nti no yɛnkɔ kreke so na yɛnhwɛ nea ɛbɛsi wɔ kreke so a wobɛhu sɛ amanfoɔ wɔ video bebree egu hɔ amanfoɔ de video bebree agu hɔ nso wɔn se a adɛn na me nko a mentumi nfa bi ngu hɔ yi Ɛyɛ very simple, ɛyɛ ade ketewa bi na wobɛyɛ a wobɛtumi de wo so deɛ ato hɔ. Ɛne sɛ, yɛ wobɛhu soro ha, wobɛhu sɛ adeɛ ketewa bi da ha. Ɛyɛ adeɛ circle bi, adeɛ kurukuruwa bi da ha. Nipa ti ketewa bi da mu, na nipa n'abasa nso kakraa bi ɛda mu. Sɛ wohwɛ ɛwɔ soro ha a, mede mayi no mouse no ato so no a, wobɛhu sɛ ɛwɔ hɔ. Nti deɛ wobɛyɛ ara ne sɛ wobɛkreke, wode wo nsa bɛpem saa akoa no n'atifi anaasɛ sign no wode wo nsa bɛbɔ so. Wode wo nsa bɔ so a, wobɛhu sɛ na aba sei. Na aka akyerɛ wo sɛ sign in now to upload, save and comment. Nti no, Con comment on video nti na ɛpɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ ansa na wobɛtumi obi de video ato hɔ a wobɛtumi atwerɛ biribi akɔ aseɛ no gye sɛ woayɛ dɛn wa wa sign in anaasɛ wo ankasa wobɛtumi de video ato hɔ no gye sɛ waa wo sign in nti yɛbɛyɛ dɛ ne yɛasan ne in wɔ hanom anaasɛ yɛbɛyɛ dɛ de yɛ email anaa google mail ato ha na wɔn ano sɛ yɛbɛkreke so wobɛkleke saa sign in no so. Yɛkleke so a, wobɛhu sɛ me madi kan ɛwɔ mu dada, meyɛ member dada nti no, me Ebɛn Tech no na ɛwɔ ɛdi kan hɔ no, ne Ebɛn Love one a medi kan ka ho asɛm no ɛno nso wɔ ha no. Nti no sesei me me me wife so deɛ na wɔ ha no but mepɛ sɛ me use me wife deɛ no ɛde e sign in sɛ ɛbɛyɛ a wo so wobɛtumi afa so asua ɛfiri sɛ wo nso so wɔ Google me ade wei a sign in sign in nyinaa ɛnyɛ adeɛ biara sɛ wo to phone no anaasɛ wo to phone no ne wo mu wɔn de Google me bi ne ɛde bie kɔ phone no ma wo nti saa Google me no ne ɛhia ɛhia ade foforɔ biara Nti me mɛkreke add accounts because me wom dada na abis ɛka kyerɛ me sɛ men add accounts wo deɛ nka wo nim dada no ɔka kyerɛ sɛ sign in so wahu sign in na wa kreke so nti wo kreke so a deɛ wobɛba ha na aka kyerɛ sɛ email or phone number nti sɛ wode email ɛnyɛ email ankasa ɛyɛ google mail ehia google mail ehia email yɛwɔ yahoo mail ne yɛwɔ google mail but wei de eyusu google mail ti no ara sɛ wobɛkereke google mail wobɛkereke saa sign wei mu na wabɔ wo google mail no agum sese me yusu me ara me google mail mpɛ sɛ me yusu me yere

so ho ɛba saa a na mabɔ me yere google mail no agu so wo nso wobɛbɔ wo gmail no a yɛde bi wo phone no Sɛ wonni bi nso so a, nea ɛteɛ ni, Ebia na wo werɛ afiri, wowɔ bi, but wo werɛ afiri. Ɛbɛbisa wo sɛ, Forget e-mail? Ɛnkyerɛ sɛ wo werɛ afiri wo Google Mail no, wo werɛ afiri anaa? Wo kreke so a, ɛbɛbisa wo din a wode yɛeɛ, na ɛbisabisa wo nneɛma bi kɔ ara, oti a ɛbɛtumi ama wo nsa aka wo Google Mail no biom. Sɛ wo nsa anka nso so a, wobɛtumi astate akreti foforɔ w'ankasa wo deɛ, wobɛtumi ayɛ w'ankasa wo deɛ biara. W'ankasa wobɛtumi, mhm, mempɛ milk. W'ankasa wobɛtumi akreti w'ankasa wo deɛ ɛwɔ ha. Nti noa ne sɛ, sɛ woni bi a, wobɛkreki kreti, ɛbɛbisa wo din, wo pass, eh, password a wopɛ sɛ woyusu, eh, Kyɛ sɛ yebebisabisa nneɛma bi wuntumi yii ano a, na akreti ama wo. But me mewɔ bi nti no, mɛkreke next wɔ hanom. Mɛkreke next. Nti mekreke next a, wahu sɛ abisa m sɛ enter your password because Google mail wei onim no dada nti no ɔbɛbisa me password. Nti ha na makreke na mabɔ me password no. Mɛbɔ me yere password no agu hɔ ama no. na mabɔ no fɛfɛɛfɛ na makleke enter yeah nti wowie pɛ wobɛhu sɛ na asan aba seesei deɛ abie abie me google mail no ayi ɛsɛ mabɛyɛ member anaasɛ meyere abɛyɛ member nti sɛ wo ne wobie a wowɔ abɛyɛ member Nea ɔbɛma woahu sɛ ampa ate sɛ de agye atom ne sɛ wobɛhu sɛ ayi no a yɛde startee a yɛkrekee signee no nni hɔ bio. Nea ɛte sɛ meyere din no na bii na ɛde astarte nti no saa bii no na ɛde abɛhyɛ hɔ nti no sɛ hanom meba ha a mɛtumi mekreke so a mɛtumi asesa bii no de me ara mpikya ato hɔ ama no ayɛ yie nti no ɛno mɛkyerɛ no akyire yi sɛ w'ani gye video no ho a. Wo deɛ click ɛyi comment section hɔ wotumi bie wie a bisam sɛ mɛyɛ dɛn na matumi as ɛde me ɛɛ yɛfrɛ sɛ picture ato hɔ ɛno so mɛyɛ ho video adeɛ bi a ɛkyerɛ so ɛwɔ wo phone so biara no wo deɛ wo send me message ɛwɔ me comment hɔ a mɛfɔ so ayɛ ho video na makyerɛ wo neɛ wobɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi anya no easy nti sɛ yɛgya yɛanya yɛyi awie yɛfrɛ nsɛn yɛ youtube awie ne sɛ yɛabɛyɛ youtube member because yɛdini asign in ne sɛ yɛabɛyɛ member nti nea ɛbɛma wahu sɛ woyɛ member no woba aseɛ ha a ɔno mpagya nkɔ soro na woahu woba aseɛ ha a aseɛ ha a wobɛhu sɛ wɔn atwerɛ library woba ha nso a wɔn atwerɛ subscription Woba ha a plus bi wɔ ha na woba ha a wɔn nso wɔn atwerɛ expiry sɛ deɛn na woba ha nso a ɛyɛ home nti ha no wokleke a wobɛnya amanfoɔ video a wɔde agu hɔ ahwɛ ha woba library a ɛde wobɛkɔ sɛ wankasa video a wode agu hɔ ebi a history ni History no ɛwɔ ade a ɛka but wopɛ sɛ ohu video a ankasa wode agu hɔ a wokeki wei so a wobɛhu sɛ mede me yere video one two one two three four mede video four no agu hɔ ama no so wahu nti wo so mebɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wo so wobɛtumi de video agu wo yɛfrɛ no sɛ YouTube hɔnom na amanfoɔ atumi ahwɛ nti mekyerɛ wo sɛ Ha woahu plus bi a ɛwɔ aseɛ ha no? Ma menyi arrow no mfiri hɔ na ahwɛ adeɛ. Nsɛ mpagya nso kɔ soro kakra. Woahu plus na ɛwɔ ha no? Yɛ kleke plus no a ɛse upload a video anaasɛ go live. Nti go live wei no kyerɛ sɛ yɛ kleke go live a yɛbɛ meka sɛ sɛsi yɛ baabi a wɔ bi ɔbɛtumi ahwɛ no. Ayɛ te sɛ woakɔ YouTube live no. na ɛha nso so wokɔ upload a video a upload a video ɛkyerɛ sɛ wowɔ video bi wɔ phone mu anaasɛ wowɔ video bi a ɛsɛ wode to hɔ nti yɛnkreke upload a video no ne yɛyɛ na wahu sɛ ɛde me akɔ baabi a me pictures ɛne me video nyinaa wɔ no wɔn sɛ ne nyinaa akɔ akɔ akɔ akɔ ɛde me kɔ hɔ. Gye sɛ memfa no sɛ mepɛ sɛ meloodu video baako a ɛyɛ me ankasa me video a mayɛ agu me fon so a, na wɔane sɛ mɛkreke baako. Mekreke sei a ne astate loodu. Mekreke yɛ a na astate loodu. Gye sɛ ayɛ de na few minutes because ɛnyɛ video a ɛwa kakraa bi wobɛhu sɛ na aloodu awie. Sɛ video a ɛwɔ a. Sɛdeɛ ɛba adeɛ a ɛnkyɛ ɔwodini atedeɛ no atum sɛ. Sesei no video no me pɛ sɛ mede to hɔ no ni ɛnyɛ wa ɛnyɛ video bi a ɛwa. Ɛna video no mede ɛto hɔ no me hwɛ na sɛ ɛwa kɛse na mpɛ sɛ me twa so me yɛ no short a mɛtumi. Akereke ha na mayɛ dɛn mama no astarte afiri ha? Mɛtumi ama no akɔ starte afiri sei? Anaasɛ mɛtumi atwa so afiri awieeɛ no, mɛtumi atwa so ama no abɛyɛ tiatia? Mepɛ so a, mɛtumi agya no saa ara. Sɛsei yɛawie no, ne yɛ last kreke a yɛbɛkreke a ɛde bɛloadu no, na yɛasen akɔ kreke. Next biem ne yɛ akleke upload upload wobɛhu sɛ video no video no a mede ɛto hɔ no wohu sɛ ɛloadu deɛ nti a ɛtwerɛ ɛɛ ne date yɛ a mede yɛɛ no because mantwerɛ hwee angu hɔ na anka mɛtumi atwerɛ video no title sɛ bi a ɛyɛ wedding o sɛ engagement o sɛ obi na akɔyɛ nkwaseade o mɛtumi atwerɛ mɛtwerɛ ansa na makreke upload no but mantwerɛ hwee nti no ɛde ne date nko ara na abɛgu hɔ nti wokreke na ɛlodu wie a ɛsɛ ada zero nti ɛbɛlodu a ɛtake time sɛ wo data no ho ɛden a Me me use wifi nti a it take time kakra nti eloadu awie a wobɛhu sɛ na abɛtɔ hɔ sei ɛbɛtɔ hɔ sei a seesei aloadu koraa awie because na video no nyɛ wa seesei mekɔ youtube a na mekɔbɔ ɛɛ eh, me me me wife din ɛwɔ youtube bɛhu sɛ ne video yi abɛgu hɔ

na obiara nkɔsoa deɛ seesei me ne ɔbɛ ɛnde wɔ ha mempɛ sɛ mɛyɛ n'ayɛ ntententem na wabrɛ anaa wabrɛ me pɛ biribi a ɛfa wadwene wo deɛ deɛ ɔma me sɛ sɛ mo nsɛ na mo nsɛ sɛ mo ɛkyerɛ ɔbɛ